Саннарга күренгәнчә, башка еллардан аермалы булып, ОРВИ һәм пневмония белән авыручылар районда күпкә артты. Коронавирус инфекциясе белән көрәштә беренче һәм зур чара булып вакцинация эшләү тора. Россиядә һәм безнең Татарстанда бүгенге көндә коронавируска каршы вакцинацияләү башланды. Вакцинаны медицина һәм социаль ярдәм хезмәткәрләре генә түгел, ә башка өлкәдә эшләүчеләргә дә куйдыра алалар. Нинди вакцинаны сайларга соң? Sputnik V, торговый марка Gamcovid Vac дип атала, коронавирус чиреннән дөньяда беренче ясалган вакцина. Файдасы югары, нәтиҗәле һәм Россиядә, Татарстанда һәм безнең районда да аны ясата ясата аласыз. Бу вакцинаның өстенлекләре, беренчедән, вакцина тиз җитештерелә, нәтиҗәле, зарарсыз. Вакцина ике компоненттан тора, ике тапкыр ясала. Беренче дозаны ясагач, кеше организмында иммунитет барлыкка килә. Ә икенче доза белән иммунитетны көчәйтәбез һәм озакка суздырабыз. Шуны әйтергә кирәк, вирус гел үзгәреп тора, мутирует. Иммунитет киңрәк типта булсын өчен, организм ныграк каршы тора һәм вирусның үзгәрешләренә бирешми кала. Менә шуның өчен ике серотип кулланыла. Беренче доза ясалгач, егерме көннән икенче доза ясала һәм кырык икенче көнгә кеше организмында иммунитет барлыкка килә. Вакцинаның тискәре йогынтылары башка вакциналарныкы кебек үк. Әзрәктән температурасы күтәрелергә мөмкин, баш авыртырга мөмкин һәм вакцина ясаган урында кызару, әзрәк авырту булырга мөмкин. Ничек вакцина эшли, аннан зарарланырга буламы? Спутник-В рекомбинантный вакцина. Аденовирус векторы нигезендә эшләнгән. Бу аденовирусны инде егерме еллап безнең илдә башка вакциналарны һәм башка дару препаратларын эшләгәндә нигез итеп кулланалар. Менә шуның өчен аның белән зарарланып булмый. Хәзерге вакытта вакцинаны унсигез яшьтән алтмыш яшькә кадәр кешеләргә ясыйбыз. Вакцина ясату өчен ундүрт көн дәвамында коронавирус белән авыручы кеше белән аралашмаска кирәк һәм үзеңнең Үзеңнең үзеңдә бу авыруның билгеләре булмау шарт булып тора. Вакцина ясатуның файдасы, организмда бу вируска каршы иммунитет барлыкка килә, авыру җиңел формаларда уза, өзлегүләр булмый һәм үлем янамый. Коронавирус очраса, я ул сезгә иярми, я авыру җиңел генә узып китә. Кайберәүләр уйлыйлар, туганнары, күршеләре җиңел генә авырды, минем дә шулай узыр әле дип. Ләкин алай булмый. Бик авыр хәлдә уздырган кешеләрне күрмәгәннәр дип уйлыйсы килә. Чөнки сау-сәламәт, япь-яшь кеше реанимация бүлекләренә эләгә һәм үзе үлем белән көрәшә. Соңыннан савыгу, тернәкләнү Периоды да бик озакка сузыла, чөнки вирус бөтен организмны, бөтен органнарны зарарлый. Кайбер вакытта савыгып бетеп тә булмый. Коронавирустан вакцинацияләү 2020 нче елның декабрендә прививкаларның илкүләм календарына кертелде. Россиядә һәм Татарстанда һәр вакцина вакцинация бушлай һәм ирекле рәвештә үтә. Дәүләт моның өчен куркынычсыз һәм сыйфатлы булуын тәэмин итә. Бүгенге көндә Актаныш районында районы хастаханәсенә барысы 140 доза коронавируска каршы вакцина кайтты. Шулардан 35 кешегә вакцинация уздырылды, аларның хәлләре әйбәт. Вакцина ясатыр өчен үзәк хастаханәнең поликлиника бүлегендәге унөченче кабинетка мөрәҗәгать итергә кирәк. Аның алдан участок табибыгызга күренеп, аның киңәшләрен һәм аннан юллама алырга кирәк. Прививка кабинеты көндә иртәнге сигездән кичке дүрткә тикле эшли. Барыгызны да прививка ясатырга килүегезне көтеп калабыз.